ekfe guys mpfukeni hinkwenu a na ku lehisa ngopfu mo ni kombisanyana um na ta mi hlamusela hi ta gigi leyi nga endleka last week ka xikundu le ka malamulele lexi nga endleka hi lexi a ha kotanga ku performa um le ka xikundu because of leswi swi nga endleka um xitori hi lexi nala wa mehe lonkulu loyi a ni landzelelaka tigegeni a nga se stop-a ku ni landzelela tigegeni na sweswi wa ha ni landzelela tigegeni so movha ya ye a yi pakini outside um kwalaya kwalaya ka xikundzu laha gigini ni na swi tiva hinkwaswo ni tiva everything nxo va relaxini va hleketa nga ri hi tivi nchumu i know everything so though I don't understand why this guy a tlhavuya futhi ra vumbirhi after loko ni responded that beef ene loko ni cheka ka Facebook vanhu lava ni nga na beef na vona va le ku xirhelaneni ka tiphostara va xirhelana tipost va le ku themendelananeni which it, it simple means ku ri they are linked va tirhisana they are linked so so this guy u ni landzelela tigigini remember one of the artist leyi ni nga na beef na yona u tsale ku sniper what what what sniper swi swi n'wi langutisini i le ku lavekeni bla bla bla bla sniper swi busy na yena so mi teka swilo leswi mi swi khomanisa swi mi swi vumba swi endla xilo xa yi one mi ta swi twa loko mo swi vumba kahle so this guy u fike a xava tibawunsara ta laha gigini ivi tibawunsara letiya a a ti tshembisa mali ya ku ringana 2000 ivi loko ti ta ka mina ti fika ti ku na hina hi nge swi koti ku ku xavisa hi rhume hi munhu wa so na so i pake hala handle ende i ri hi ku excota u huma u ya handle leswi ku ri lexi fanele va swi vula ka mi va damani va fanele va ku because wa wu ni byala ene laha a hi na ti-energy drink wo hi ku humesa hi ku xavela ti-energy drink outside ku ri loko ku fikiwa le va fika va ni kuma kona leswi a nga xi a nga xi pulana this guy a nga lavi ku humelela rivaleni a ni ba hi yexe a lava ku rhuma vafana lava a a a a xave vafana lava fanele va va ni ba le tavern leya leyi ma yi vona ye a nga humeli rivaleni a tumbela ye hi lexi a xi pulanini xexo ku ri vito ra yena ri nga thyaki mara pulani ya yena hi tiva pulani ya yena hinkwaswo va n'wi byerile xikombo a hi n'wana xikombo xi opereta hi ndlela yin'wanyana va yisa lava tibouncer va tsandzeka ku va na timbilu to biha va te va ta n'wi byela ku munhu wa so i pake ya laha handle i lavana na wena i xave vanhu i xave hina ku hi ku humesa laha hi ku yisa handle hala handle i xave vanhu lava se ni va ku ba ye i tumberini my question i ku why this guy a tlha vuya back after loko ni responde that beef and a va karhi va xerhelana ti-poster ka facebook na this guy to me it simple means ku ri va tirhisana well ma swi twisisa so this is the problem about my enemies va ni sungula va ni sungula nyimpi hi music loko ni va responda hi music va sungula ku ta hi swifula va ta hi swibamu va ta hi ku ni xavela vanhu va nandzelela tigigini so last time swilo leswi ni swi tshikile ni ve na mbilu ya kahle ni swi tshiketa but this time ni swi tekele goza mi nga wari ni swi tekele goza this time because number plate ya movha liya ya yehe this guy lwa ni landzelelaka tigigini na yoho hi xute ti-picture everything ni khome evidence hinkwayo mhaka leyi a police station yi koho yi sweka swekiwini everything it's okay so ni lava leswi ni ndlela ku ri tiko mi swi tiva ku loko no biwa ni vavisiwa tigigini kumbe ku tlula kumbe ku endleka swo tlula ku vavisiwa i mhaka vanhu vo karhi lava nga busy na me va ni landzelela tigigini a ni swi lavi ku hanya ni nga vi free mhaka these people va busy va ni landzelela tigini tigigini loko mo twa ku ni biwini or swin'wana swo hundza ku va ku ku biwa ni vavisiwa hi ndlela yin'wanyana kumbe swo tlula sweswo kumbe va ni dlaya or whatsoever mi mi nga ze ma ha tsutsuma mi ya kule va la ta rhuma ti-unknown people va ni vavisa ku ri vo va ta tumbela kun'we mi nga swi tivi ku i va mani and i know ku hi vona ma swi twisisi ni na evidence hinkwayo hi vona these people va busy na mi va ni landzelela tigigini so ni ndlela ku tiko mi swi tiva ku loko ni vavisiwa kumbe xin'wana xi nga ta endleka mi swi tiva ku i va mani mi nga ze ma